Pobl fedrwch chi drystio yn fwy na neb ydy eich rhieni. Ond pan o'n i'n rhyw wyth oed, mi ddoth y syrcas i'r dre, a mi ddudodd yn nhad wrtha i fod 'na fwnci 'di mynd ar goll yn y coed, ac y byddai'n syniad da mynd i chwilio am Mical y mwnci bach efo banana. Os oedd Richard Dimbleby 'di llwyddo i dwyllo efo'i sbageti yn tyfu ar goed, mi lwyddodd cyflwynwyr Rangylaidd, Barchus ddifrycheilyn Radio Cymru hefyd. O bawb mae pwysau meddwl bod ni'n sôn am dwy llynedd mewn lle o ddoliad, ond dyna ddaru ni uh, twyllo rhai oedd yn gwrando ar Radio Cymru wrth gwrs ynde, drwy ddweud fod caneuon ffydd angen i olygu achos i fod o yn rhy drwm ac yn rhy drwchus ynde. Oedden ni'n deud pethau fel, wel, mae pawb yn gwybod calon lan yn llawn daioni, felly nawn ni lichio hon allan, a pobl yn mynd yn bonkers. Oedd pobl yn credu go iawn, oh, si. gorau un oedd Dynas, oedden ni 'di threfnu eto, yn ffonio mewn i ddeud diolch yn fawr iawn achos fod gwaith ei gŵr i fel saer wedi treblu oherwydd fod cyfeilyddion y capeli yn ffonio i gŵr i fyny ac yn gofyn plîs newch chi wneud silff yn fwy ar y piano i ddal y caneuon ffydd mawr treo 'ma. Wel be' fedrai ddeud ond amen i hynna. Sôn am bobol barchus, be' am foduron parchus? A 'dyn nw'm yn dod lot mwy parchus na'r BMW, ond ma' nhw'n waeth na neb ar ddiwrnod Ffŵl Ebrill. Pwy sa meddwl? Ble yn y byd ni o honni? Mae ma' pobl yn gwerthu uh, copies o bethau. Ac fe wnaeth BMW sylweddoli bod yna joc i gael fel hyn. A be wnaethon nhw, mae bathodyn BMW yn las, gwyn, glas, gwyn, cilch gyda, gyda pedwar cwarter. So benderfynon nhw i, i ddo mas a gweud bod na uh, lot o BMWs ar yr hewl um, wedi cael copïau o'n nhw, megarau go iawn. A ta'r bathodyn iawn oedd gwyn, glas, glas, gwyn. Wel wrth gwrs hwnnw o'dd y bathodyn anghywir. So o'dd pob BMW nawr yn yn gopis yn gopis o'r car gwreiddiol. Ac wrth gwrs ath pawb i jacco 'u ceir a sylweddoli o faint o fi gopio a mini BMW gwyno. A wrth gwrs ffwl Ebrill o'dd e. 1985 o'dd e a fe benderfynon ni bod y Steddfod yn mynd i America 1991. Gawson ni ID Tomos yn America, gawson ni rai o bobl mawr y genedl, Dafydd Elis Tomos ac yna, a bobl eraill, yn dweud bod hwn yn mynd i fod yn syniad da i ddod â bach o razzmatazz i'r Steddfod Genedlaethol. Un o'r pethau rwy'n gofio ydy bod ID Tomos yn dweud mae General Motors yn mynd i roi'r gader, Coca-Cola yn mynd i roi'r goron, a chi'n gwybod pwy oedd yn mynd i fod yn llywydd y dydd ar y dydd Iau? Neb llai na'r arlywydd Reagan ei hun. Un aelod o Gymdeithas yr Iaith, cadeirydd Cymdeithas yr Iaith, yn dweud y bydde yna brotestiadau, protestiadau mhofan, oedd rhaid stopo hwn ar bob cyfri. Rhai eraill yn gweud y bydde yna losgi tai a pob math o, o bethau. Wel, oedd y peth yn anhygoel. Doedd criw Sain Abertawe fawr gwell chwaith. Wel, be ddigwyddodd, o'n i'n bennaeth Sain Abertawe ar y pryd ac o'n i'n cyflogi cyflwynydd bach newydd ifanc. a John Sachs oedd ei enw fo. Beth oedd John yn wneud yn y rhaglen yna oedd gwahodd pobl i ffonio i'w perthnasau wedi symud o gartref i Awstralia, America, a hwnnw braidd yn sicli weithiau, so syniad gyson ni i hwn fynd o'i le. Felly perswadio merch ei ffrind i ddod i miown i ffonio i Hewithr, oedd wedi diflannu i fynd i Singapore, a dyma biglo'r ffôn i fyny a dweud, Uncle Bob, I'm Helen. I'm your friend's daughter. Oh, medda, I was so glad to see you. I had to leave a parcel, me fo. In a hole, in a tree, in a park, by a lake, by a hospital. Oh, single to back. Mae John dyn nhw. Do you understand? You're live on the radio. Tan y sydyn reit, o'n i'n cael y galwadau yma, o na giwiau, o, o geir, a phobl yn tyrru'r mewn i'r parc y fan hyn.